si. Nangmah pumpak in rian rak sok ti. Ship tampi kan ngei. A niam bik hleihnih na thawk lai.
Sisen in kan in don than hna atu he interview ko ban tuang ha ding me he pu ramkulh chung ti se CNF tin se a hram thok an dong tiang nan ban kan lai nak kha kan som hna e hi bantukin interview tu nak chan na ban kan pek cha khan kan lo me e a pakhat nak a van lut chau ko se lo nangmah na kong lam kha toy ten ban kan chinta lo thei lomi hna an um sual ah si keimah ka min cu Ramkulh Cung si le ka ṭuannak cu CNF uh, ah si CNF Central Executive Committee chungtel ka si ah na khual ah na siang kainak pawl ta van chim tha kha ma na umnak ka tu lio na umnak uh, atu ka umnak so Rangoon base in uh, reng ka tuan i Siang ka kainak cu uh, BE thok in BAM i MDiff le MDH ka ti mi si.
Kan von in zoh hen uh, mino pa hen a lo i uh, hawinak cun CNF uh, member zong khin uh, khi hak chip yak khin a lo zei zei tikin da CNF hin uh, na tel le zei ruang khin da CNF thang so na tel a tu na ya MDF te na ka van ti na ti kita khin mo zei ruang da CNF he uh, hin na tel
CNF kai telnak he nai te lawng si si ko 2013 ah hin CNF member ah ah kan lut te a ruang cu kanmah kan chan chan khat ah khin zei rian dah kan ṭon lai timi cu minung cu dream cu ngeih si e cucu keimah zong uh, Pathian nih a ka kawhnak te lai cu keimah kan dream zong cu zeidah ka tuah khawh lai timi kan tuak tikah hin ka thinlung a um cemmi, ka huam cemmi, ka duh cemmi cu kan ram le kan miphun caah zeidah ka tuah khawh ve lai timi kha si ca cu kai pe ve mi si ko. Ah, na na CNF na rak i tel hlan le na von i tel hnu ah hin ta nang cu a foinak cun a nai te lawng le lut mi na si. Macun kum no te na si he fawinak casian app cu kan pa le lawng te an si tikah khin na ruah ning bantuk si ma ke minun fawinak cun ke na rak luh hlan na rak i tel hlan bantuk khin na ruahnak kha aa keih ma? CNF ka luh hlan ah hin biatak te khua ka rak ruah ta cun a kum kum in thla zong ka rak cam ta i ka rak ruahmi cu tam deuh cu ai khat dih ko. pakhat belte cu ka rak luh lioah khin human resource ki mu tam dio kan rak ngei lai ti ka rak ruah i asinain ka rak ruah ning bantuk cu human resource ki vei kan rak ngei kho deuh lo caah cun cucu te cu pakhat te cu hmuh khawh a si.
Mihi CNF a fawinak CNF paoh nih hin an chim peng human resource kan ngei lo nan ti. zeihmah kan ngei lo nan ti nan mipi nih hin zei nan ngeih lo zong kan thei lo zei dah nan ngeih lo zong ka thei lo e ta kan thei rua lo te ka ruat e tahchunnak ah pakhat pahnih kin ta tahchunnak na kan pek kho hnga ma a ruang cu ka han min an tampi tahchunnak ram thumnak hoi hna cu te an tampi tikah zei resort an nan ngeih lo zei dah human resort nan ti khin zei lei pawl khat an nan herh mi hi si a CNF cu miphun dothlatnak tuah mi bu kan si ve i cu bantuk miphun riantuannak bupi nih cun kan herh mi kha a tam tuk Asinain zapi kan theih bantukin kan miphun ah ca a thiammi, a fimmi kan timi pawl hi tam deuh khi cu mah le pawcawmnak cio ah khin kal a si. Cucaah cun kanmah bantuk dothlonak rian taktak ah lut dingmi hi kan tlawm ngaite. Cucaah cun a zeidah a bau ti ahcun vei kanmah department kip ah khin rian kan i phawt lai kan ti tikah khin cucu kan herhmi minung kha tampi kan herh ko.
Zeiruang ah dah mah tluk hin a fawinak cun Laimi kan um hrim lo diam a si hnga maw? Nangmah CNF an servun sa lo diam a si hnga, okay, dothlennak hi an servun sa lo diam a si hnga ti na ruah? Miphun dang he tahchun ahcun kanmah kan miphun he dothlennak cu kan lung a um tuk lem lo. Cuti kan ti tikah miphun kan daw lo tinak cu si lem lo. Kan dihlak nih khin miphun kan daw ko. Asinain kan ṭanhnak lei ah le kan i telnak tu ah khin kan i dang ve a si. kan in i lawm e. Mah cun atu ah khin kan in hmuh pah lengmang ne TV chung zong ah khin uh, process ah khin uh, atu lio Kawlram ne kalpimi ah khin naa tel ngai rua tiah khan video chung khin kan in hmuh lengmang e. Atu hi tah zei hmun zei hmun hma dah nan phan zei dir hmun dah nan phan tu lio ah hin? O si peace process a kai tel nak cu kamah Chin level an ti lai cu mu. Chin level ah cun atu hi Chin Nation dialogue le CNF Papiakosatis in vialte keimah nih ṭavo ka lak. Cun union level ah cun union peace dialogue joint committee ah keimah he facility ta kai tel i kanmah tlangcungmi pawl caah cun technical advice in kai tel. Atu kan peace process he tlawmpal te van langhter ka duhmi cu uh, minung tampi nih hin mipi zapi zaran kan ti lai cu peace process kan timi hi atu ah van tuah cawlh le atu ah van dih cawlh silo result hmuh cawk khi kan duh asinain keimah nih cun zeitindah langhter ka duh tiah cun 2011 in 2015 tiang he tlangcungmi le cozah karlak ah bia kan ruah cemmi thil cu zeidah si tiah cun kahngolnak kong si ceasefire si ceasefire timi cu peace process chung i pat a hmemi pakhat kha si minung tampi nih ceasefire kan tuah khawhmi kha peace kan hmuh cang ti bantuk i misinterpretation kan ti lai cu cu bantuk um kho le cu ka ka langhter duhmi cu 2011 i 15 tiang hi kanghawnak kong kha biatak te i vei negotiation kan rak tuah i 2015 in atu tiang kalak he ram kha biaruahnak kan ti lai cu politic i dialogue kan tuah khawhnak ding caah khin foundation kan thlak cu foundation kan thlakmi cu committee tete kan share le TUA tete kan tial SOP tete kan tial cun atu kan theih bantuk nation hmun sarih kan tuah cang. Cun peace conference hi voithum kan tuah cang. Cucaah cu hihi foundation te hi kan thlak khawh cang ti hmuh khawh a si. Le 2011 in 15 tiang i ceasefire ah biatak te kan buai. Cun 15 in atu 18 tiang he foundation te kan thlak dialogue cang mu. Le atu khi cu a process khi cu zeimawzat a nung cang tiak ya chim khawh a si. A mechanism te zong um cang. Cucaah atu he a biapi taktakmi substance nih ahhin van kal ding ahhin atu hi kan i tim cuahmah lio a si.
Uh, foitu nai ah khan uh, pakhat public consultation lei ah rian ka ngei nan ti ruak te ah, sai bantuk dah mipi ke ma nan va chim hna zei bantuk pok kan nan tuah oh si public consultation kan ti mi he uh, Chin National Dialogue kan tuah ran ah hin public consultation ki tuah ding si le Chin nih Chin dialogue kan tuah hlan ah khin khuakip an ti lai cu Chin state chungah khin khakua kan um i pengkua kan um i cuka dihlak ah kan tuah cun kho in kali gabaw ah kan tuah rengun ah kan tuah cun a shu chin vialte caah khin pi ah kan tuah khuakip ah khin vei chin umnak bak an ti lai cu kan mipi i an ruahnak le an hmuhnak te kha vei ruah le cun kanmah CAF kan policy tlangcung mi pawl kan policy pawl kha theihter le cu cung ah cu biaruah kha si ko
atu ah khan na van chim e na atu peace process kalnak cu kumruk hrong ra cang te kum nga hrong si ko rua ai ma ai hin a meithak meithak ka lo nak ding cun an lungtlin rua e si an fa cun nan adang ata chun nak KIE te KIO te pawl ma chun shan te pawl an tampi ri te ke wa te pawl ma la te pawl an tampi ri annih pawl kha zeiruang ah dah mah khe kahdaihnak khi an tuah lo i hnga tein a ruah atu lio ah mi khi an ceih bikmi si kanmah Lai minister zong ah maw? Uh, peace process khi atu avoi khan kan tuah mi si lem lo peace process khi ulu chan zong rak tuah se cun uni wit chan zong rak tuah se cun ukin yut te an telai jite cun atu he uting sing chan ai thok mi process se le a foinak an ti ahcun tlangcungmi vialte nih hin hi kawl ralkap cungah khin zumlonak hi nganpi um cucaah khin hi process cungah khin a process hi vei batak te an kalpi lai kalpi lai lo timi khi zumlonak hi nganpi um cucaah trust building kan ti lai cu zumnak ser khi a hau cuka zawn ah khin zeiruang ah dah hi pawl min an thu lo kon ti ahcun u ting sing chan lio ah khin vei tlangcungmi hriamtlaimi hi bu kul le bu khat kan si Cu chungah cun bu hleiruk nih hi NCCG kan ti i cozah he chawnbia tu le atu Nation Wide Ceasefire Agreement bei draft a tial tuk an si. Le a, a tangmi bu nga hi observer an si i asinatein biatak te kan lim cang kan ti ah khin uh, min kan thut ding dirhmun mu step kan phan tikah hin min kan thu lai kan ti hlawng ah khin cozah nih khin uh, a cohlan khawh lomi bu tete um. Cucu a rian ah bu hme deuh an timi wa a hmemi WNO cun yakhai a hmemi ka tilai cu ANC cun lahu hi pathum he rakam an ngei lo mi thutha lo ti an ti cun rakam nih an cohlan kho lomi cu kungkak le EE an si hihi an cohlan kho lomi si cun Naga hi cu vei mi ṭhut kha a rak i timh lomi kha a si ve. Cu bantuk an si tikah hin uh, Kawl nih hi cu an ṭhu khawh hi cu an ṭhu khawh lo ti bantuk an kan thleidan tikah hin uh, ka chin le a dangdang Kawl nih khin a kan zaat kan i tel lo ahcun kei Kawl nih a hlan bantukin a kan vei ṭhen lai i a kan tuk ṭhan lai timi kha ruahnak kha si ko. Cu pinah zeiruang dah an ṭhalo tete khawrimi si ahcun uh, kah ngolnak kan tuah tikah kan ramkong kan ceih ka ti tikah khin kan ramkong kan ceih lio maw tiah kan ti lio ah khin kan ram chung kong si loin vei neighboring country mu kan impa cu international politics kan ti lai cu cu te ka tampi ka rak um cu vialte ai tlai tikah khin atu bantuk ke min thu corridor po an si
si cun ah CNF kha cu foinak ca Atlantic ko lai te nan ruah ca kan nan hin thut piam a si hnga maw Kanmah nih hin zeiruang ah dah kan ṭhut kan ti ahcun number one cu atu ka chim bantukin officially in formal letter in maw ca tein khin kan tuah lai sis kan tuah lai timi hi vei unu une un chan ah voikhat rak um atu a voinihnak khi uting sing cha a si cu pinah kan tuah ning tete maw state level kan rak tuahmi union level kan rak tuahmi tete kan zoh tikah hin kanmah caah opportunity si ti kan ruah kanmah ca chance si ti kan ruah i kanmah nih a zeiruang kan ṭhut ti a kan ti ahcun a ruang cem cu hi process khi 2011 kan thawk i kum li kum ah kal cang kum li kum ah kal cangmi process kha min kan ṭhut lo ahcun NCE kha vei cozah ai thlen ahcun vei zeihmanh si ti lai lo nombom ah hlawt ni khi va si cang hnga hi process khi nung seh ti kan duh cucu number one si kan zumh tuk ruang le vei thut kan duh tuk ruang ti si loin a process pis process kan um seh timi kha kan duhmi kha si number two cu hi process chungah khin duhsah tete in adang zong nih kan zulh te lai timi kha kan na beisei ruang a si zai a tu nai na van chim khan hmuh zong kan hmuh cio ko te ma hin cu online zong a um tang kan hmuh cio mi khi si ko zai ruang ana AA le ku kan te hna ke ralkam nih khin a cohlan kho hna lo a dang vialte cohlan thawk fawn hna i mah khin nangmah na hmuh ning a hmaan zong hmaan lo kho men nak khin nangmah na hmuh ning mah ruang ah a si men lai tah na ruah mi oh, a ruang tampi cu um lai i kukangh khi cu itin se kukangh khi cu atu tatchuk mu bu chung mi mi mi au hlan nih ve cuka lei rek aniam deuh leo ka ti lai cu cuka kukang le iri a rak tlaih lio ah khin Amah nih a rak tuk i rak lakmi hna an si. I a tukukak an timi cu thazaang an van ser thanmi, a thar in an hrin thanmi pawl kha an si. Tikah hi pawl hi cu um ti lo timi kha rakap lei nih khin an timi kha a si. Cun i khi cu naiti a chuakmi si i hi process chungah a thar chuakmi paoh kan lakhan si ahcun tampi an chuak than timi kha an argument cu a si. Cucaah cun cu ruang cun an pahnih kha an cohlan lawng ti si ko. kan i lo mah a kum ngan an kal chung ma hen ta a foinak cun a theipar kan zun mi ta um cang ma ta chung nak ah process an kal cang mo kum nga kum ruk si cang e kan zun mi ta um ma ma chun zai can da kan ro ring ha tia ke is to make kita nan to mi um ma a peace process ke theipar azun kan zun mo zun lo ti ki cho iti kan ban zawa khin kan ram sin kan thleng mi pi ki zawa zut mu kho di se kau Hi process khi adang he ai kai dih i mu. Peace process le political reformation kan ti lai so. Cucu ai thlen cuahmah lio ah khin economic reformation zong um ve, social reformation zong um ve cu mu. Cu bantuk lakah khin peace process zong nih khin thil tha chuahpi ko tiah hmuh khawh a si. Tahchunak ah kanmah Chin ram huap in kan ti ahcun a hlan i rakap kan ṭihnak le rakap ve kan buainak vialte kha atu ah khin um ti lo ti ti khawh a si ko. cun kan ram chungah hin zalong tein rian kan ṭuan khawhnak tete le cun cozah thar nih khin kan ceasefire agreement chung ai telmi tete kha atu ah khin an ṭuan cuahmah le ceasefire agreement kha zakhat zakhat an ṭuan kholo hmanh ah khin tam deuh cu tu hi a phi chuak cang ti kan hmuh khawh a si.

si. Nangmah pumpak in rian rak sok ti. Ship tampi kan ngei. A niam bik hleihnih na thawk lai. Kan in don ṭhan hna.
Kan be halnak cun pek ṭhan ko usih law. Atu mah bantuk process in tuah khin kan rak in cuanh ve hna social media kan in cuanh hna i detail cu kan thei lo nain ya caan ah an chim tawnmi cu CNF cu ralkap ah thazaang ngei lomi an si caah an bia zong khi mah tluk an man lo in an ti hna mi hi a si taktak hnga ma phan mi si ma nan ralkap thazaang a tlawm caah khin hnu ah cun an an hman deuh hna ti cu thawng kan theih caah khin a si ma nangmah nih na hmuh ning ko rakap kharuan ning ahcun
thazaang ke an zo bak ko cuka thazaang an zohnak cu phun hnih um i political thazaang an ti lai cu Politic lei thazaang le ralkap lei thazaang tiah pakhat pahnih an zoh. I Kawl ralkap khuaruahning ahcun ralkap a thong deuhmi cu upatnak cu an pe deuh ko. Cu a vawleicung phung zong si ve le mu. Cu kanmah hi a kan hmuhning khi politic lei thazaang a ṭhawn tiah kan hmuh. Cucaah cun kaphnih kan ti ahcun politic lei thazaang an ṭhawnmi kha a kan upat ve. Cucu vai ati ma kan POA timi kha hmuh khawh si ko. Kan alawm ne. Uh, atu si cun zei lo lai hapan kal usal a chafoi nak Chin Land Club lai hi te nan ma CNF ni hin Chin Land Club ka hi ko si te Chin Land Club he a khui ka vial da khui ka ram te hla da nan nan ngai e ma cun zei tluk na Chin Land Club ni hin an in bom kho ta an tha za te zei tin nan pe kai ning si zong kha an thai tam deuh ni hin cun thai ni just ko la nan a thai lo mi te nim so la mo Hi Chinland Club hi kanmah kan thar taktak an si. Hihi Chinland Club hi ram in kan ti ahcun ramhleng ah an um. Le US, hika hin Canada, cun Australia, New Zealand ti bantuk, cun Europe lei si ahcun uh, Norway, Denmark, Netherlands, Sweden uh, dangdang vialte mu. Cu Asia lei zong ah hin Singapore, Malaysia ti bantuk, New Delhi ti bantuk mu. Le ramkip ah khin kan um dih ko. ramchung zongah hin tu hi kan thok cang i ramchung ah vei thoship pakua kan thok cu kho in mizo ca dang te pakhat kan dir cun thado ca dang te pakhat kan dir cun kali ka bo ummi ca kali ca pakhat cun gangaw ca pakhat zong an dir cun mandalay ah rangoon ah kan dir i cun naite ah khin ashu pawl ca khi township base si ti lo in ashu ca khin dang te pakhat kan dir i ramchung zong he vei kan thok cang i ramchung lei hawih khi cu sihni tibawi tiah ka si rih asinain atu hi biatak tein ka li kabawi lei zong nih hin facang he a dangdang he tiin a kan bawmchanh i CNF caah cun pitu ṭawlhlai kan timi hi a vei a dik bak ko ti kan ruah ko a ruang cu mipi bak nih a kan dirkamh a kan cawmkeng tiah ti khawh a si.
Mah hi a ram ram cun kan va um i khawika ram nih hin dah an i bawmh ding hna kan nih US hna he a hawinak caah milu cu kan tam ngai e zeidah kan thazaang law e mipi zong nih zeitluk in dah kan i dir tak hna e ti hi aa chim ding tha kha mana thei ko ram ram in kan ti ahcun milu tamnak khi Chin club zong an tam deuh an ti lai cu US he number one si lai i ve Europe lei ahcun Norway Denmark cun Australia mi pawl he ram vei chin kan tamnak an ti lai cu chin kan tamnak paoh ah khin chin kan tam zong kha an ṭhawng ko kan along eh ma cu atu kawlram ah cun nan mah CNF nan um ma cun politic party pawl cu a tampi kan ngei hna te nak cun nangmah nih kan Chin politic party pawl na hmuh hna la mi ning na than ta zei bantuk kan na hmuh hna a fawinak cun pakhat hmanh zong ṭhut dan zong an zei lo lo ma cun a nai kha kawlram ah ka tlung ne a fawinak cun voikhat zong ka chim zong ka chim bal cang a nan hi hmu thiam lo ngai ruat te ka ruat te keimah ka hmuhnak ka mu Chin politic party pawl le CNF ka nangmah na hmuhnak ta nan tuanti ma rian khi ma zetin tin da nan i petlai ding se
Chin political zetin tan hmu ti cu a kau ngai te cu chungah cun ka van thei tok te ka van chim ve lai Political party kan tamnak hi cu kei ralkap uknak in democracy van thlenka kan si tikah khin political party tampi kan chuakmi hi cu a phung bantuk a ruah ko si lo. Vei thlen vei ram kan thlen saling te si tikah maw cucaah cu kanmah zong hi Chin party kan timi hi pariat tiah kan ti hna. Cucu Chin state chung ummi zong an um, a leng ummi zong an um. Cun Chin party kan ti lo natein Chin bantuk kan ruah khawh dingmi miu party tamtuk pawl zong khi Yakhai ne khi an um ve i mu cu pawl kha cu an relh ti lo i Chin party kha pariat an um le CNF he rian kan i ṭuanṭi maw ṭuanṭi lo tiah cun vei kanmah nih cun ukman tein mu kanmah chairman level kanmah GS level nih cun ukman tein CNF vei kan au tete te kan chim peng cun rian kan ṭuanṭinak he Chin Nation Dialogue Joint Committee kan timi ti bantuk can ah le cun Chin Nation le conflict kan tuah caan pul ah khin a langh khon kan ti lai cu. Cucaah cun zeidang thil ah cun kan ṭuanṭi mi a langh tuk lai lo na tein ve national cause ve a miutai he pek len puah cu kan ṭuanṭi ko tiah ti khawh a si. Okay. Atu khi a fawinak cun a ngan a bik in party pathum kan ngeih hna te an min cu van chim ti lo mah khi ta tu khi kan fonh lai kan i fonh lai ti lengmang ne tu tiang kan i fonh kho bal lo e nang van na hmuhnak an i fonh kho te kha ma tin na ruat ma next election hlan te hna party politic ko cu chim lo tha dia lo ka ro amma an sining cu zapi nih an theih che koi mu ah okay so so ko sala amma cun A fawinak cun nan peace process kong si ah cun nanmah nan zei lo siah nangmah nih siherhmi tete kha van kan chim ta law a zei kan mipi nih Chin mipi nih theih nan ṭha ko nan timi kha ma cun mipi nih nan cah hna i CNF hi fawinak cun kan ni ram thumnak mino hrim nih cun a fawinak cun a um ne um lo hmanh a thei lo men tampi cang ma cun peace process mipi caah an ṭuan an ti ko nain a zei ngaingai nan tuah zong an thei lo i zei ruang dah mah bantuk mipi hna hin i pehtlaihnak hi a chambau ngai hna ro tah nan ruah hna i mah zong cu zeitin dah si maw nan khuika in dah nan thawngpang hi kan theih khawh lai khuika in dah kan i pehtlaih khawh hna lai timi pawl mipi nih hin maw mah pawl zong a hmunhma ti hna um ahcun mah zong cu kan chim chih no peace process he pehtlaih in cun atu lio kan ram caah cun a biapi cemmi agenda si tiah chim ding si ko a ruang cu Tingsing cozah lio zong ah phiska priority si ko. Atu Daw Suh chan zong ah khin priority si ko. Cucaah sa kan ram caah khin PCM biapi timi kha van langhter ka duh. Cun kan chim lengmang bantukin 1947 Panglong he ramkop Union of Burma kha kan dirh lai kan um ṭi lai timi kha si. Zeitindah kan um ṭi lai timi kan rak caih rih lo. I atu he 21st century Panglong kan timi he UNEPIS conference kan timi hi zeitindah kan umṭi lai timi kong ceih ding a si. Cucaah cun kumpi kum sawm sarih hnu ah a chuakmi atu bantuk chance kha vei kan thei loh na ti ahcun thei lomi kha sungh si ko la. A hlan ahcun na thei loh timi kha ngaihthiam kho zong si zong si kho men atu ahcun na thei loh ti ahcun sungh si ko la. Zeitlung dah biapi ti ahcun zeitindah kan miphun caah kan ram caah zeitin hoin dah siseh ti kan duh timi khi vei policy pawl principle thlak cang seh cucaah cun vei chin asimi paoh nih cun Union of Burma he ai kai mi paoh nih hin theih khawh ding i zuam cio ding si ti number one a chim ka duh cun number two ah cun uh, hi peace process he kan rampi ser than khawhnak ding ca lam ti kan kan hmuh mi se le kum sawm sarih hnuah a chuakmi lam he hi hi Chels he voidang zongah a chuak ṭhan lai ti bantuk ruahnak cu kei cu ka ngei bak lo. A ruang cu atu hi dictatorship in democracy kan kal cu mu. Democracy kal kan i timh cuahmah khi si. Hi democracy kal kan i timh lio ah kan duhmi kha kanmah tein kan ser lo ahcun mi nih an duhning an ser lai i va zulh sala. Cucu kan ṭih cemmi cu democracy lamkal kan i timh lio ah dictatorship ah kan kal ṭhan ahcun zeitik hmanh ah kan tho ṭhan khawh ti lo tiah ka ruah. Cuti kan ti tikah kanmah le kanmah i zum lo ti si loin hiti kan sining kan borokpi kha kan langhter duhmi si. Cu si caah cun Chin a simi paoh nih cun hihi chance hi zeitin hawh in dah a ṭha cem kan hmang lai timi kha vei i ruat i i zuam cio ding si tiah ka ruah. Le ah peace process kong kan theih loh, CNF kong kan theih loh timi cu CNF nih media lei ah kan chan ponak zong um zong um kho men. Asinatein nifatinte peace process he pehtlai in news a phunphun le cun vei news collection ngan ti lai cu a phunphun a chuak, cauk zong a chuak. Cucaah cun hi hi thil hi cozah pi nih top priority kan chiah lio ah kan theih loh timi ahcun kan theih lo ruang ah khin kan sungh sual dingmi hi ṭihnung tuk te ka ruah. Hihi kan chairman nih kan pu chairman nih a chimh ning ah hihi a donghnak ral a si. Cucaah cu zeizong vialte kan thazaang kan sining vialte bungh i doh dingmi rapi si. Hi ka in kan tei ahcun kan ram hi chuakran in kan ser khawh lai timi kha kan zumhnak si. Ticun thawk zong nan thanh lengmang ko biapi he kan i pehtlai ngai ko ti nan ruah te nan mah nan nan kanmah nih cun rei mipi nih zetin hoi dah pek le te se kan duh timi cu um ve lai le mu kanmah nih cun kan tuah tawnmi cu statement tete kan chuah cun press release tete kan tuah cun public consultation kan tuahmi mipi he kan i tlainak si public consultation kan tuah i kanmah le kan si khawh chung in kan i zuam cuahmah le a chambau rak um zong ah kan zuam chin te lai cu a donghnak bik sasa la van kir ṭhan usala peace process cu a foinak ceasefire cu cozah pathum han an tuah an tuah bal cang te ko a si te Kawlram ah Tan Sui Chan an voikhat an tuah cang ma cun Tan Sui Chan te ko a si te ah KIA te pawl ha ceasefire an rak tuah ko ma cun Tin Sing ma cun atu NLD te ko a si mah vialte ha si te khin hau ha atu nan nih cu Tin Sing la honak cu USDP la NLD ha an dialogue nan tuah ṭi mah te khin a hau khi dah a fawi deuh te nan ruah a hau khi dah a har deuh te nan ruah Amawh an i khat ko teh dah nan hei ruah? U Ting Sing te chan kan tuahning ahhin anih kha rakap hlun an si.
Rakap hlun an si tikah vei ral le ral i chawnhbiak bantuk a si. Darak in i chawn bantuk a si. Cucaah cun kan sining zong kha an theih ve i pek an kan duhmi paoh cu pek colh a si ko. Cu kha vai na ti khi an ti ve lem lo. An pek khawh lomi bel tu kha cu heh tiah vei bia kan khal ve. Cucaah cun cucu vei sining te kha phundang te a si. Asinatein NLD chan ahcun NLD cu kan ral an si lo cu. Annih hi vei phundang cu kawrakkap le ral an si ve cu. Cucaah cun boruak a van thleng kan ti lai cu. A hram thok ahcun cozah thar atu NLD cozah le kawrakkap le kanmah ti phun khi kan um le vei tungpuh sai phun bia kan i ruah. Asinain atu hi cu NLD cozah hi facilitator ru silole medicine rutu hi an la deuh cang. Cucaah cun atu hi biatak te bia ai khel dingmi hi tlangcungmi le Kawl ralkap kan si i NLD cozah khi cu kan karlak i medicine cu an tuah timi kha van hmuh khawh a si. Sicun amah peace process kong ah hin cun ralkap hi an biapi deuh tinak. A biapi deuh tinak sa in cun vei key stick holder kan sinak kha a si ko lai. Okay. Kan i lawm e a mu cungah ma vial cu sa law nangmah nih Chin mipi sin si ah mu cun nangmah na si herh mi te kha na va van chim law ma cun kan ruahnak cu khom khom a siang kha kan ti thar ṭhan te lai te. A si. Hi peace process he a biapi cem ti ah kan ti. Asinain kan aupi lengmang mi cu peace process plus kan ti. Cucu zeidah a si tiah cu hi process chungah hin Chin miphun he i ser u si timi kha kan auhpimi a si. Chin miphun kan ser kan ti tikah khin a hlanpi in kan thawk cangmi rian si ko. Nizantin i rian si lem lo. Asinain atu in a ra lai dingmi kum kul sawmthum chung he kan caah a biapi taktakmi caanti kan ruah. Hi process chung te ah khin. Cucaah cun ti ko selaw Chin miphun he AD pariat ah kan tuanbia kan thok an ti sim bong asinate AD pariat le thleithum kalak he kan tuanbia he zeipi chim awk ding ke um lem lo cun AD thleithum hleili ah khin tlangcung in kai i tlangcung kan kai hnu ah cun tribal war an timi mah peng le ram ti in i deuh le kan mah tribal community kha ser a si cucu kum zanga zaruk chung kan um le independent kan lakmi cu 48 a si 48 ah khin Chin National Day cu kan thawk. Chin National Day ti kan thawk ko natein a national kan si nak taktak kan i funak tak kan thazaang he kan ser thlu kho rih lo. Zapi theih bantuk mu. Cu si caah cun atu independent kum sawm sarih Chin National Day kan hmang cang i cu kum sawm sarih le a rana din kum zakhat ka lak kan ti lai cu kum sawm thum hrawnghrang he kan miphun thazaang kha miphun pakhat kan sinak kha a sang cem ah van kaiter i kan thazaang funnak le miphun sernak kha nation building kan ti lai cun Chin nation building kha biatak tein hi process sung hin ṭuan ding kan i kan i zuam cucaah cun hihi Chin nation building process khi kanmah vei clan ti bantuk tribe ti bantuk in luan in nation level ah khin kan dihlak nih abik kin mino pawl nih cathiam mifim mino pawl nih khin hung kan zuam pi u law cuticun hmailei ah cun tribe le clan kong ah boi ti lo in nation tu ah khin biatak tein thazang i ser khawh ding caah hin atu hi forhfial kan duhmi hna si hi ti kan ser khawh lawnglawng ah hin kan miphun him lai timi zong kha kan miphun himnak kong zong kha van chim chih duh kai lawng caan na van kan pek ke na cung lak tak tikin kai mak der sa sa eh sa

si. Nangmah pumpak in rian rak sak ti. Ship tampi kan ngei, a niam bik hleihnih in a thawk lai.